Ih jangan ikam buang-buang waktu mu kawan ai untuk hal nang kada panting, misalnya kaya bapapacaran nang kada kakaruan tu kan tu mambuang-buang waktu aja, lebih baik ikam bagawi bacari nang kaya bakabun ngini kada takumpul duit kawin.

Hiih asli purun banar maedit video kawan nang kaitu tuh kawan nang macam apa itu tuh heh. Nah kaya ini haja kada usah gin mancari nang kancang yang panting tuh nang kuat mangguyang kam di atas aku di bawah kam yang manggoyang aku yang bacah. Aduhai lih, macam-macam aja. Kanyamanan ikam lalakian ai, bibiniannya ada lah hulu nang handak mangguyang tuh. Jangan nang pina nang iih. Jih, menyeri drills aku lih.

Bematah hidung ngeet, epek apaan nih everybody, sumpah nggak tahu. Kami gin kada nang tahunya, nang kami tahu susu, umum haja yang ganal.
Malikahi jua
Jaka kaya ai pian masuk ka dalam kamar tu membaca yasin atau sambahyang kah kada nang nah ja bajugit-jugit iih bau tanah dah awak.

Entah kenapa jarang hakun marawa gurunya tuh. Hiih, tapi yang macal-macalnya, Oi pa, jar, kayapa habar pian, sehat haja kah lu? Han! Hiih, itu tu pang kalabihannya kakanakan yang nakal tu jua. Kakanakan am Peter aku entah kenapa mungkin karena inya marasa pintar kaytu nah, jadi mun inya gengsi lawan gurunya. Padahal yang mamintarakan tu pa gurunya. Han, kakanakan wahini kada tapi tahu diadab kam.
Anak-anak parjambang mana goyangannya?
Heh, malihat nang kakaini ja kawannya kita nah, next aja gin.

Sudah aku kada ngerti lagi nah, ni kanapa garang maandak HP di bawah situ? Ni kah namungkayakan susumu yang what the fuck ngitu kah? Ih, kada usah gin di kamar aja nah buka langsung, muyak banget aku ha. Mah lih balamak awak lih ipiku lih ih caka baduduan tu nyaman banar nah bret bulu ruti selesai am mm linak pang waluh. Eh cowok bayangin pabrik rokok tutup selamanya coba lu bayangin pabrik softtek tutup gimana coba pas pms apa pake nomor drop no bocor bocor bangsat. Bubun ikam kada tahu pms tu men maksudnya kawan ai han. Hiih aku tu kawan lah kada kawa membayangkan pang kalu misalnya rokok tu kadada lagi Hiih. Kalu paping ni pang menurutku kada sanyaman ruko pang, aku meskipun bepaping tetap haja beruko. Han. Jadi mudah mudahan ai ruko kita ni tetap jalan ja kada usah ditutup oleh pemerintah jua. Napa pang menutup ruko. Cakah nutup nang anu ha. Hiih. Ya ha kada wani anda.
Nih bagus haja sebenarnya lah video ngini nih. Cuman kanapa smile itu nah diantara bubuhanmu? Iih ja kada usah pasangi smile tu kanapa gin ikam kada pede kalo lawan muhamu. Iih sukuri aja kawan ai kada usah nang besmile smile aku banyak kakawanan di instagram tu befoto imbah tu dipasangi smile andak i kata kata gasan apa ikam befoto mun ditutupi muha an aku tu iih yha next ja gin. Aku aslinya banyak bacot, tapi kalo aku diam berarti kita kada sefrekuensi. Kadanya ja kaitu. Iih, mun misalnya ikam badiam tu bukan berarti kada sefrekuensi, cuman ikam panyupan urangnya. Iih. Hah, hiran aku lawan kata-kata wahini.
Jawa Madura nih bos, mun tak tau neng neng jolon pat. Nya tisa ikung pulang.
Nih video ngini nih maulah aku emosi aja nah. Hih, dalam konten reaction kali ini nih. Nih kanapa ya ti bubuhan Sasuke kasinian. Hah.
Apa tak terima, keke cong.

Paman Pintul, Paman Pintul. Kapada siapa pian Paman Pintul jatuh cinta jua? Lawan Acil Pintul kah? Aduhai, macam-macam leh. Nah, iya, dipantau lagi sanak lah. Nah, aku kaini pangguin sanak ai nah. Nah, ni ngarannya bakabun di lungka, han, kawan. Kayapa, mana tahu dicinta kawannya kita ni nah. Han, di pagunungan kawan ai. Han, aku pas suka nang ka kaya ini nih. Iih, lebih bagus ikam bekabun, nyata jadi duit tahu lah. Daripada becinta menghabisakan duit. Iih, misalnya kah handak jua bercinta, langsung ke langkah nang serius. Han, aku tu. Iih, jangan ikam buang-buang waktumu kawan ai untuk hal nang kada panting. Misalnya kaya bapapacaran nang kada kakaruan tu kan tu mambuang-buang waktu aja. Lebih baik ikam bagawi, bacari nang kaya bakabun ngini, kada takumpul duit kawin. Han, jadi apa istilahnya Kehidupan tu ada maknanya. Mana kah acara malam ini? Tegang di gasin di.
Ayo aku paham aja pang. Biarkan ibu-ibu ini apa yo istilahnya bergembira malapaskan segala penat nang ada ya kalo. Karena kita tahu apa yo istilahnya ibu-ibu ni pa jarang inya mudil baramian kaya ini nih. Jadi biarakan haja bila takumpulan tu ayu ha situ handak nang apa kah. Asal jangan nang basakian masal ha. Uma nyamannya ha. Asli nyaman banar awan kacakabujuran masuk kaya itu tu kam. Nah.

Yo, what's up guys? Kita bertemu lagi dengan Paman Pintul.
Paman Pintul manganganak kali sekalinya. Tahu di orang nang hendak bekawinan, tapi kami doakan Paman Pintul ya mudahan pian murah rejeki dan lakas jua bebini kalau itu memang harapan pian. Ya kalau kita doa baik-baik aja di sini kada nang iih.

Hiran aku. Oke lah terima kasih guys dan pupunikan mas sudah nonton mohon maaf nah kali ini videonya kurang what the fuck masukan Troy mengirimi nang kakak itu juga mau lah aku emosi aja coba ngirimi video tuh kawan nang hot han jadi nyaman panjang kisah kita ada yang ini mungkin satu matannya reaction nah paling ada 10 menit